Ystrad Fflur, mae olion yr abaty yn sefyll yma hyd heddi, ac yma hefyd mae adeilad hanesyddol y ffermdy, Mynachlog Fawr. Ond mae yna gynlluniau cyffroes iawn ar y gweill. Bydd yn adfer ac yn adfywio'r safle Nid yn unig i'r gymuned leol, ond i Gymru gyfan!
Mae Stryd Fflur heddi i weld yn dawel a diarffordd, ond gwahanol iawn oedd hi yn yr Oesoedd Canol pan oedd yr abaty yn ei anterth, ac fe fydde'n llawn bwrlwm a phrysurdeb gyda phobl yn tyrru yma o bob man. Roedd y Strad Fflur ar ganol rhwydwaith mawr o abatai Sistersiaidd ar draws Cymru gyfan, ac roedd y Sistersiaid yn gefnogol iawn i Gymreictod ac i'r iaith Gymraeg. Roedd yr abaty wedi sefydlu yn ôl yn y ddeuddegfed ganrif gan yr Arglwydd Rhys o Ddeheubarth, Ac um, mae nifer o dywysogion dyheubarth wedi eu claddu yma uh, ar, ar y safle. O sawl safbwynt, mae Stradflir yn un o'r safleoedd pwysica yn holl hanes Cymru. Wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, beth yw bwriad y prosiect newydd ar gyfer y safle arbennig yma? Mae gyda ni gynlluniau i adfer y ffermdy, mynachlog fawr, i ddangos hanes y teulu yna a'r bywyd amaethyddol, ac wedyn hefyd i adfer adeiladau y tai mas ar, ar, ar y clos i gael canolfan ar gyfer ymwelwyr fydd, fydd eisiau dod yma i ddysgu am hanes y lle. Felly fe fydd yna gaffi, fe fydd yna siop, fe fydd yna le ar gyfer arddangosfa, Felly bydd y lle yn cael ei drawsnewid yn, yn y pen draw. Mae'n mynd i gymryd amser a bydd angen tipyn o arian, ond dyna'r weledigaeth.
Mae buddsoddiad o dros 20 mlynedd o waith ymchwil yn y prosiect, a'r un sydd wedi sylfaenu'r cyfan yw'r athro David Austin. We have found that, for example, the Abbey site

Fe gafodd fagwraeth unigryw yma yn y ffermdy, a mae ei deulu yn dal i ffermio ar y tir hyd heddi. Oedd y tŷ mor fawr, oedd digon o le i chwarae, oedden ni fel plant yn medru chwarae yn y cypyrthau, yn y wal, ac wrth gwrs, roedd yr hen abaty wrth yn ochr ni, a'r abaty, mewn gwirionedd, oedd yn maes chwarae ni. Ro'n ni'n bump o blant, roedd morw'n gyda ni, roedd dau was, a bob amser fydde o leia un o'r rheini yn cysgu i fewn, ac yna roedd yr athrawes, un athrawes yn dod i'r ysgol, fydde hi'n sefyll gyda ni yn ystod yr wythnos, ac os gwela i yr adeilade yma'n dod nôl rhywbeth yn debyg i fel oedden nhw cynt, yn enwedig y tŷ 'ma tu'n ôl i fi, yn rhywbeth tebyg i beth oedd e cynt, fydda i'n ddyn hapus iawn. Fi'n ymfyrchio yn y prosiect yma a mae'n ei fod yn rhywbeth cyffroes iawn, nid yn unig i Bont Trefyndiged, ond yn bendant i Geredigion ac i Gymru.
Diwedd y gân yw'r geiniog, ac erbyn hyn mae'r prosiect wedi sicrhau nawdd gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd, diolch i gynllun Cynnal y Cardy yng Ngheredigion a'r RCDF. Ond hefyd, mae cyd-weithio arbenigol yn holl bwysig i'r datblygiadau. Mae'r ymddiriedolaeth nawr mewn partneriaeth gyda'r Prince's Foundation, a rhwng y ddou, yn y tymor hir, ni moyn creu canolfan Ystrad Fflur. Pwrpas y canolfan fydd i hysbysebu'r safle, hanes Ystrad Fflur, y pwysigrwydd o'r iaith Gymraeg i'r safle a i mynd dros Brydain i gyd a'r wlad i gyd. Fi'n gweld Pontypridd fel calon Cymru i ddweud y gwir a mae fe'n canolbarth Cymru yn le bendigedig. Dim, beth fi'n ddweud yw, dyn ni ddim yn uh, uh, agos i ddim byd ond dyn ni ddim yn bell o bob peth.